און און שוין, אידן עובדי השם. איז דער זון זיין דער רבי יוסף מאיר מאשינסקי, וואס דרייט זיך באצי מיין זעלבע בעק, ער איז א, עס האט א נאמען געגעבן קהלה ריבניץ, פארוואס על שם דער ריבניץ, דער ריבניץ האט דאך אסאך געטון אין קעגן חצות, דאס איז געווען זיין עיקר עבודה וואס מ'האט געזען, דער משמעות קען זיין, עיקר עבודה וואס מ'האט געזען ווי ער פועל'ט ישיעות, איז געווען זיין עבודה בחצות, שעות שעות ער ריכט בכיות נוראות בכיות נוראות, און ער האט זיך צילם פארציילט אלע אנדערע, א מינוט נאכדעם חצות איז געווען אזוי פרייליך, ער האט געדזשאוקט און לעבעדיג. מיט שכן גלייבן א מינוט ציקער צו יעדע איד וויינט בכי ביי מענדל זיידען ס'וועלן אלע זאגן די זעלבע זאך א מינוט צו ווערסטו ארויסגעהערט יעלות יללות בכיות א מינוט שפעטער האט זיך יעדן א וואש אויף די פענט זיך געוועקט א שטיק אש אים א וואש אויף די פנים א שטיק שמחה געווען געשמייכלט און געווערטלט גערייכערט זיין ציגערעטל ווער איז ר' מאשינסקי האט אשכול לחצות האט אזיען ווער ס'איז מר מאשינסקי ער קומט ארויס נאך געלט און ער זאגט פאר יעדן אז דאס איז ממש די עבודה פון ריבניצער דאגטיגן חצות ס'איז לשמאלה זיכער ווען אידן זעען ישועות און ער פארציילט אלץ ווען ער איז דא אין אמעריקע פארציילט מיר אלץ ריבניצער מופתים און ער פארציילט מיר מעשה'ס צו סאמע שערות אמת בפרט אין עניינים פון ביזנעס אידן געבן אים געלט און זיי זעען זאכן אין ביזנעס רוקן זיך עפעס אפנארמאל פארציילט מיר אייביג ער האט מיר שוין געהערט אליינס דערציילט עטליכע מעשה'ס און

איך קום קיין אמעריקע צו מאכן, איך קום, איך מאך וואס די צייט פאר געשען, איך מאך ווען איך קום קיין אמעריקע מספר אלטע מאמע ריבניצער, עקסטער גיי איך נאך געלט, איך קום צום ריבניצער, איז געפארן צו, איך מאך ווען פון JFK פארט ער גראד קיין ריבניץ, קיין מאנסי, און אונטער טראגן די רענטליכע מערב פאקעט וואס זיי האבן נאכדעם. אזוי האט ער געטון טאקע, אנקומען צו צו ר' משה צו די נעקסטע צופרי געדאוונט שחרית ר' משה וואלפסאן נאך שחרית מאכן אביסל צייט, ר' משה וואלפסאן קומט אים צו, נאך שחרית, שלום עליכם, מיר זענען דאך געקומען פועל'ן ישועות, זאלט איר האבן געפועלט אלעס גוטס.

אז א איד שטייט שוין מיט בילדינגס און ריעל עסטעיט איז דאך אזוי רעיטס איז דאך נישט גוט א איד שטייט שוין מיט בילדינגס פאר לענגער א לאנגע צייט קומט שוין פאזיצן קום איך שוין איך מאך נישט לעצט קיין געלט איך מאך נישט לעצט קיין געלט זאגט יעצט בין איך געגאנגען צו נעם דא געווען צוויי וואכן צוריק און האט מיר האט פאר געגאנגען צו דעם איד האט ער האט ער געזאגט ער פרעגן געבן געלט ווייל האט ער געלערנט פאר שטייט לעש חוזר בר מויש זאגט איך געלערנט פאר שטייט אזוי שטייט דער איד גייט דעם איד רוב מצלחה איך געלערנט פאר שטייט איך געפנט א תילם האט מיך האט מיך געטרעפט ביי פסוק אויער איך קום אז ביי איי ווען איי דער איד גייט זען א אישי זיי הרגוש איך גיי זען א אישי איך קום אויב איך קען אריבער קומען ניין איך מאך בר מצוה גיי איך דינסטאג נעמט ער אויך איך מאך בר מצוה איך מאך בר מצוה שוין איך

און אויך זעמיר נאך א אנדערע בילדינג אויך געטראפן א טענענט, און ער זאגט אז מיין איך פרעג די מאן וויפיל איז די אנדערע בילדינג, נא קליין געלט דאס נישט אינטערעסאנט, וואס זאג מיר די קליין געלט, נא דרייסיג טויזענט דאלער א חודש, קליין געלט ממש קליין געלט, פעניס, שוין דרייסיג טויזענט דאלער א חודש זיך ווייטער, א האלב מיליאן דאלער א יאר כמעט, ער זאגט אויך גוט געזען מוראדיגע מרוגש יא, האט ער מיר געגעבן אויפן פלאץ דרײַ טויזענט דאלער, ביטע וויל דער געבן מער, איך מיין איך האט ער געזאגט נאך ער האט מיר געגעבן נאך א טשעק פון נאך צען טויזענט דאלער, אז ווען איך אסיין א קאנטראקט מיט די צוויי טענענטס, אז דער הלכת קאלן קען זיי פאסן זיי זענען אבי קעשע מיט מיר א שיינע מעשה א שיינע געלט מעשה דאס זעהן מיר די צייט די געהאט די צוויי וואכן און און דער איד האט א מנהג דער וואס מא ווען ער הערט א רופן צו מעשה קאלט ער מיך אן ער וויל מיר עס דערציילן קודם ווייל ער ווייסט פון ווי גייט עס ווייטער איך בין עס מסיים סתם זאגן חיבור קודם כל ער וויל עס אליין שערן מיט איינעם עס איז אזוי איך געב אים אלס חיזוק דאס איז פאר א צדיק קאלט ער מיך אלס אן ער האט מיר געקאלט די מעשה

און נאך דרײַסיק טויזענט ארום די קליין געלט מיט טשענדזש, דרײַסיק טויזענט ארום די חודש. און און און און זייט נאך אפאר מעשות, אז וואס טאמער קאסט ער אביסל וויין, זאגט צו מיר איך ווייס מענדל ביסט פארנומען די הייבסט שויף אויף מיר, איך האב עס פארלאגען און רעדן צו אים סין איך וויל טרעפן מענדל ווייס איך טרעף טאמער קאסט ער אביסל וויין, אבער דאמאלט האט ער מיך געוואקט אויפן טריאו סיקס געוואקט און האט מיר צייט די מעשות. און די וואך האב איך אים נאכאמאל געזען אויפן איי די, איך בין נישט אנגעקומען אים צוריק אויפצוהייבן, און ער האט וואדען מספ כ'האב נאכנישט גערעדט צו אים האט ער וואדען מספלג געווען, ער זאל, ער זאל, ער וויל איך זאל מיין פאסטן זיין מעשות פון אים, כ'האב נישט קיין ספק אין דעם, אזוי ווי איך ווייס ער טוט דאס אייביג, און און דער אייבערשטער האט צוגעהערט זיין צייט, א איד קומט צו צו מיר, א פרעמד אנדערע איד, וואס קען מיך סתם, טרעפט מיך צייט צו צייט, ר' מענדל איך ווייס, איך האב ליב צו הערן צו דיר, ער האט גוטע מעשות, ער איז גוט, יענער איז אויך אין ריעל עסטעיט, און ער הייבט מיר אן פארציילן, מען רעדט פון דעם, מען רעדט פון יענעם, זאג איך אים, וואס ווילסטו סתם, אביסל חיזוק, אביסל האסט גוטע ענערדזשי זאגט ער מיר, ענדליך אלי' יעצט דארפסטו מיר גארנישט זאגן, ענדליך איך זיץ לעבן דיר סיי גוט דו קענסט ווייטער לערנען דאווענען, שוין, איך מאך מיך שלומיש איך וויל פארציילן אז אז סטארט מענטש מיינט זיך מיין איך זאל זיך ארויסברענגען, איך זאל ארויסברענגען די מעשה און האט ער מיר דערציילט נעטשרעל נאטירליך קיינער האט אים נישט געשיקט, מען רעדט על דא ועל הא על דא ועל הא, אינמיטן געט ער מיר א זאג די וועסט די ריבינס רעבע אסאך מען כאפט אן א משיכה א כח המושך כפ ס צי צו גיין צום ציון און מען קען עס נישט הענדלען מען מוז קומען מען מוז קומען. און ס'האט א כח, אסאך אידן האבן עס שוין געזאגט אמאל, א צדיק האט א כח, א מושך, שטייט אין ספרים הקדושים, שטייט אין תמיד בשם צדיק יסוד העולם, א צדיק איז די יסוד העולם איז די גרעוויטי, וויאזוי האלט זיך אלעס אויף די וועלט, און זאל גראבן און מ'קען נעמען א דרילער און גראבן און גראבן אונטער אונזערע פיס, גייט מען אדריין דרילן די פיס פון א איד אין אוסטראליע. נישט חלילה, א איד טאר מען נישט אריינדריללן א גוי פון אסטראליע. א גוי'ס פיס איז דאך טמא, דארף מען דערווייטערט ווערן די שיך פון א איד פון אסטראליע. טמא איז עס נישט, מ'טאר נישט חלילה טשעפענען די פיס. קען מען דאך אויך מזיק זיין מאמען ישראל, די שיך דארף מען ווייטער שיקן א גוי פון אסטראליע. מחלוטע. וואס מ'איז די בריחה? ס'איז דאך וואלף טעמעס וואס מ'דארף, מ'דארף, מ'דארף רחמי שמים. א ווערטל איז ממשיך, אז מ'איז ממתיק דינם. איז שוין, וואס זאל איך ארויסברענגען? אז מען זאל נעמען א דרילער און אראפדרילן ווען מען קען ווען נעמען אזא לאנגן ביט און אראפדרילן ביז אריינדרילן די ערד ביז ביז ביז די אנדערע עק וועט מען אנגעהאט אריינדרילן די שיך פון א איד אין אסטראליע פארוואס ווייל ס'איז אילן לילה אילן לצאת און די גרויסע חכמים האבן קיינמאל נישט געוואוסט פון די חכמי חלם און גרויסע אריסטו האבן גאלאם נישט געוואוסט דערפון און און זיי האבן געוואוסט ווען ווילאנג קאלאמבוס האט עס נישט מגלה געווען האט מען נישט געוואוסט די וועלט איז א באל. באט שפירט די וועלט איז א באל. אין זוהר הקדוש שטייט עס בפירוש, פאר ווען איינער האט געזוכט, איינער פון די טויזנט ביי טויזנט דרייסיג חזל האבן געוואוסט אלע סיקרעטס און סייענס וואס זיי גייען נאר האבן חלומ'ן האבן נישט חזל געוואוסט, איז די מיליאן דאלער סיקרעט וואס מ'האט נישט געוואוסט, איינער פון די מיליאן דאלער סיקרעטס וואס זיי האבן נישט געוואוסט ביז ביז קאלאמבוס, איז דאס אז די וועלט איז א באל. און און יש האמרים קאלאמבוס האט עס אויך געוואוסט מיט גבולים, אבער קאלאמבוס איז א איד לכל הדעות לרוב הדעות איז ער א איד פון די ניסים, און די חכמי ספרד אין יענע צייטן זענען געווען געוואלדיג גרויס אין קבלה און אין אסטראנאמיע. אזוי איז עס אלץ געווען, שוין היינט אזוי. ספרדים האבן א מער געפיל אין צו אסטראנאמיע, אסטראנאמיע ווי צו ווי ווי אשכנזים. אזוי איז עס אלץ אזוי געווען. זיי זענען געווען גרויס חכמים אין דעם. און דארט איז געווען א מקובל ר' משה זאקוטא אין ארץ ישראל אין שפאניע, ר' משה זכותו, זיי רופן זיך משה זאקוטא, געווען א איך מיין איך מיין איך מיין איז דער מאסק אין זיך מיט וואס דער מאסק אין ער שדו קראנטע מקורות אז ער אז ער האט געהאט שייכות מיט זיי אז קאלאמבוס געווען א איד און ער געהאט שייכות די שיף פון קאלאמבוס געדארפט ארויספארן תשב אב זעלב איז איינס פון די גרויסע השגחה פרוץ וואס ווערט אין אידישע היסטאריע איינס פון די טויזנטער השגחה וואס האט עס באגלייט אט די זעלבע טאג איז פארטריבן זעקס הונדערט שפאניע ימח שמם די שפאניער האבן געווען האבן זיי א וועלטס מלוכה א וועלטס עמפייער א וועלטס אימפעריע זיי האבן פארטריבן זעקס הונדערט טויזנט אידן קיין ארץ מצרים און פארטריבן מיט רציחה ארויס זיי גייען וואנדערן זעקס הונדערט טויזנט אידן די זעלבע טאג די זעלבע טאג האבן זיי געספאנסערט הוצאות פאר קאלומבוס תשב ב וואס איז ארויסגעגאנגען קיין שפאניע תשב ב זעלבן טאג האט אויף זייער חשבון קאלומבוס ארויסגעפארן און איז דעמאלטס געטראפן אמעריקע וואס אמעריקע איז א מקום מקלט פאר אידן שוין ביז משיח וועט קומען צדיקם דאס די גאולה איז דורך חיים האט געזאגט די לעצטע סטאנציע פאר משיח וועט זיין אין אמעריקע אין אין אין זיי האבן עס געספאנסערט די נסיעה ווייל קאלאמבוס איז געפארן אבער עס דא עס דא דאקומענטעד אז קאלאמב קאלאמבוס האט געדארפט ארויס האט געשיקט ארויס ארויס פון פישן באט קאלאמבוס האט זאגט ער פילט נישט גוט ער איז שוואך ער האט נישט גוט אויסגעזען און ער געבעטן אויסשטופן די נסיעה אויף א טאג אויסגעפאלן טאג איז טאג נאך שטאשע באט וואס איינס פון די נייעס די נייעס פון די רייז איז ער געווען פון די יאיר וואגן פאסט אין דעם טאג האט גוט געפילט ווייל זיינע מאטראזן זאגן אויך איידער זיינע מעמערס איז געווען שוואך און בלאס אזוי אריין געפאסט תשעה באב. און שוין, און ממילא, וואס האב איך געוואלט צוקומען, אז אין זוהר הקדוש שטייט בפירוש קלאר אילן לעילא ואילן לסתר, דא אויבן זענען מענטשן, דא אויבן זענען אונטן, דא דא איז זומער, דא איז ווינטער, דא איז טאג, דא איז נאכט, אין אוסטראליע איז טאג, איז דא נאכט, ווען אוסטראליע איז נאכט איז דא טאג, און און מענטשן וואקן אויבן און אונטן, יעצט וואס איז די, וואס איז, וואס איז קען זיין אז איך וואק, און אונטער, אונטער אונז שטייען אידן אין אוסטראליע און זיי פאלן נישט אראפ? ווייל דאס דאס גייסט באשאפן א מאגנעטישע כח כח המושך די גרעוויטי אלעס צו ציט די יסוד העולם דא א מודיגע מאגנעטישע כח צו ציט אלעס צו זיך מיט דעם האלט זיך אלעס און אונז האט שטייט תמיד השם צדיק יסוד העולם א צדיק איז אזוי ווי די גרעוויטי פון די וועלט האט א כח פון מושך זיין דאס איך אידן האבן זיצייט פונקט יענעם טאג איז די אידן זיצייט האט מיר עס נאך איינער געזאגט א עלטערע בחור אז איך האב געהאט אן א משיכה איך מוז פארן קיין מאנסי און זיך אומרוען צו זיך אויסוויינען

בין איך שוין אהיימגעקומען, באקום איך נייעס אז זיי האבן זיך געשאסן דארטן, און מ'האט זיך, איינער פון די דריי גוים איז געשאסן געווארן דורך א אנדערע גוי, און די פאליס איז געקומען, זיי אלע אוועקגעטראגן, איין מאל ס'וועט זיי ארויסגעזאגן קען איך לייגן א שלאס, איך קען זיי נישט געזעצליך ארויסטראגן פון דארט. אזוי איז געווען א שאדינג, איינער פון די דריי איז געשאסן געווארן, די אנדערע וואס מ'דארף ארויסטראגן האט די פאליס אוועקגעטראגן, מ'קען נישט לייגן א שלאס, בקיצור, דאס איז א מעשה פון יארן צוריק. אבער יעצט פארציילט ער מיר אז דער און דער חבר האט א מנהג אז יעדן דאנערשטאג פארט ער קיין מאנסי, ער האט ביזנעס אין מאנסי, און ער גייט שוין אויך קיין ריבניץ, יענעם מיטוואך געווען צו א מעשה געווען פאר מיטוואך ער האט צוריק געקומען פון קאווע פאר א חדש פון ליזענסק און וויאזוי גייט די מעשה יא דער יוסף מאיר מאשינסקי איז דעמאלטס דא געווען אין אמעריקע אויך געווען אין אמעריקע נאך געלט דעמאלטס פאר דעם כולל און די עצי מים שישקע האט מיך געבעטן, טרעפסט איך קען ריטשן דעם און דעם חבר, ער געבט מיר אלץ עפעס געלט פארן רירן צו כולל, אין ירושלים, כולל חצות. איך קאל אים אן, איך קאל אים אן, אה, איך קאל, איך קאל, ער הייבט נישט אויף, ער הייבט נישט אויף, ער הייבט נישט אויף, דער חבר. און, און איך האב געזאגט פאר דעם, און זאג איך פאר עצי מים שישקע אז, אז איך קען, איך קען אים וואטסעפן, ער הייבט נישט אויף יעצט, איך גיי אים נישט דרייען דא, איך האב עס געגעבן, איך גיי אים נישט דרייען דא, פרעגסט פון עצי מים, שיק אים א וואטסעפ, דא זוכסט אים. ער האט איינמאל אפאר שעה הערט ער אויס אין א וואטסעפפ וועט ער צוריק רופן. זאג ניין איך איך אויף וואטסעפפ איך גיי איך גיי איך גיי זעהן. דרייט זיך בעטשי מאיר זאג בעטשי מאיר איז א גרויסע לוחם קעגן טעכנאלאגיע און די גרעסטע לאך פארן דור סא מעשה פלא שוין געשען דריי מאל אפילו איין מאל איז געווען א פלא די גאנצע וועלט איז געווען שוין געשען דריי מאל אז בעטשי מאיר נעמט צאם טויזענטער טויזענטער אידן מאכן א מזאל אונטערסיינען און מאכן קבלות. וועגן אינטערנעט, איך זאל נישט קוקן טאטשן, יעדער לויט זיין דרגה, ליידן ווער עס האט, למשל א געפילטער אדער בכלל נישט צו רירן קיין סמארטפאון. איז שוין געשען דריי יאר און אפי' די זעלבע זאך, איינמאל האט געקראכט די סאושעל מידיע געקראכט האט נישט געארבעט פאר נײַן שעה, וואטסעפפ האט נישט געארבעט, די גאנצע סאושעל מידיע געקראכט פאר נײַן שעה און די גאנצע וועלט האט נישט געארבעט, איינמאל האט עס נישט געסטאפט פאר פֿיר שעה, אפילו היי יאר האט עס געמאכט האט עס נאכאמאל געקראכט פאר דריי פיר שעה, ממש מען זעט ס'איז א קליפה אבער די אידן זענען לוחם צוברעכט זיך עס. פלא'דיגע זאך ווי יעדער קען ווערט די גרעסטע לץ קען נישט אוועק מאכן וואס שוין געשען דריי מאל דריי מאל די זעלבע זאך וואס ווערט מען פון דעם א איד שלאגט זיך מיט די קליפה ווערט עס דאס צוברעכט די קליפה א מענטש קען טראכטן ווי לאנג וועל איך נאך שלאגן די שלאגסט דיך נישט די שיסט אויס די שיסט אראפ חברה די שיסט אראפ מיין איך בין דער דאקטאר דער עולם האט זיך ליב עקשן עקשן נישטא נאך א בעסערע עקשן שלאגט זיך מיט די גאנצע זאך די שיסט אים אראפ ווי לאנג צו זאגן אז די שיסט חרב דאלי לינצער ברענגט פון באשעמט אויף שטאט אז מ'טוט נישט קיין זאך און דארף

און ער האט אים געוואלט ער האט אים געוואלט האט אים געבעטן ריטשן ביי דעם און דעם א חבר פון וויליאמסבורג וואס האט אפאר דאלער איך וויל אים ריטשן איך גיי איבער געבן דאס געלט און איך קען אים נישט ריטשן האב איך געזאגט פאר יוסף מאיר איך אים שיקן א וואטסעפ ניין זאגט יוסף מאיר איך האב נישט קיין שייכות מיט די קהלים זאגט ער ווי אזוי וועסטו אנגיין איך ווייס ווי אזוי זאלסטו אים ריטשן איך קום אן מיט מיין טעלעפאן און וועם איך דארף ריטשן ריטש איך איך טאטש נישט די קהלים שוין נישט איז נישט וואס האט זיך אויסגעשטעלט

זאגט מיר דער אינגערמאן האב איך פארציילט פאר מיין חבר דעם ר' משה'ן אז אז ער האט זיך פריער געזוכט אויף א וואטסעפפ האט ער געוואלט וואטסעפפן זאגט ער ווען די וואטסעפסט מיך וואלט איך קיינמאל נישט געקומען איך האב כח דער זאל מיר ארויספליקן אפאר טויזנט דאלער און ער וואטסעפט מיך וואלט איך קיינמאל נישט אנגעקומען שטעלט זיך אויס אינטערעסאנטע מעשה ווייל ער האט אים נישט געוואלט וואטסעפן נאר פאר דעם האט ער אים געריטשט דאס איז א שיינער איבן צו מעשה און אגב כ'האב נאך געהערט די מעשה ב ה, די מעשה מבעלז טאבער האב איך געטראכט יא דאס האט ער נישט דערציילט, אז די מאמע האט געזאגט די באבע נעבעך פארן שטארבן האט דערלעבט וויפיל תהלים האט זי געזאגט אז זי זאל דערלעבן צו זען דעם אייניקל, ווייל מען זעט דאך טאקע אז א וואך פאר זי איז אוועק נעבעך איז די אייניקל געבוירן געווארן, זי האט אוודאי געבעטן פון אייבערשטן זי זאל נאך דערלעבן צו זען ווי דער קינד ווערט געהאלפן. און די אינטערעסאנטע מעשה יעצט געהערט מיט דעם מיט דעם משה וואלפסאן, משה וואלפסאן האט געהאט שטארק שייכות מיט דאס קאסע ווערן, דאס איז אבער נישט געזונט. און פאר די שלום איז געווען פרייטאג, פרייטאג פאר א טאג פאר משה וואלפסאן איז אוועק, איז אויפגעגאנגען א פאר די שלום רעקארדינג וואס משה וואלפסאן האט אויסגערופן, געווען די לעצטע זאך וואס ר' משה האט געזאגט פאר פארן ציבור, אפשר שבת האט ער גערעדט, אבער האט ער געזאגט מ'זאל מתפלל זיין פאר די קאסובער רב, אז די גמרא זאגט צריך שיחלה עצמו עליו, די קאסובער רב איז נישט געזונט, און איינער האט עס נאכגעזאגט מיט די עקסענט פון ר' משה, אזוי מיט די אמעריקאנע עקסענט, מ'זאל מתפלל זיין פאר די קאסובער רב, די קאסובער רב, די דור דארף אים האבן, ער האט טוט אזויפיל פאר אידן אין אמעריקע. מ'זאל מתפלל זיין פאר די תצורך ש ר, ער זאגט ער איז מסביר ר' משה אלס אחריות מ'דארף מתפלל זיין, ר' משה איז אוועקגעפאלן דעם נעקסטן טאג און טיי קעסטן ארויף אין לעקאסווע רעבע אויף א רעספרעיטער. איך בין נישט אין הימל אבער דו מענטשן האבן געשמועסט אז ס'קוקט אויס אז ר' משה האט אים געהאלטן מיט זיינע תפילות, ר' משה האט מתפלל געווען פאר אים, ר' משה האט געשפירט ס'קומט זיין צייט האט ער געלאזט א צוואה פון דארט מ'זאל איינרייסן כאטשיג קאסובער רעבע זאל בלייבן. עס דארף מען נישט קיין רייעס אז תפילת ישראל העלפט, קאסובער רב אליינס האט געשריגן, איך האב געזען ביי מיר אליינס אין בשרי איך זאג תפילת ישראל, די תורם האבן גראד אויפגעגעבן האט ער געזאגט, איך זאג ברבים, א דרשה פאר שווער, פאריאר, די תורם האבן גראד אויפגעגעבן, און און אידן האבן גענומען מתפלל זיין די מצב איז געווארן בעסער און בעסער און בעסער און בעסער און שוין, אזוי גייט עס, אסאך מאל איז דאס די, מען זעט עס שוין גוט, ווארט מען נאך מיט תפילות, זאל דער אייבערשטער העלפן זאל דער אייבערשטער העלפן סיי נאך איין מעשה געמאכט נאך געקאלט די וואך שוין געענדיגט די מעשה מיט געשריי משינסקי נישט שוין געענדיגט די מעשה אויף אן אייבערשטן דערלייגט מען נישט דאס איז א זאך וואס מען דארף געדענקען די פרוי האט נישט דערלייגט זי האט געזאגט זי האט מיר אים באשערט צו זען דעם זון דעם אייניקל אויך זען דעם אייניקל גיי נישט ברעכן מיין קבלה. כ'זעה נישט די לייק נישט, דער אינגערמאן וואס ס'זענען שוין עסקן, איך קוק נישט אין וואטסעפפ און ער זאגט ער האט געמיינט פארציילן, כ'האב אים געזאגט קלאר דו גייסט אים נישט ריעטשן, איך גיי נישט שטיין און קאלן פאר דיר צוויי שעה, און ער גיי, וואטסעפפ איז די איינציגסטע וועג, אזוי אזוי אפערעיט ער היינט, און זאגט ער ניין איך גיי מיך אמאל נישט ברעכן איך קום אן, האט דער אינגערמאן געזאגט ווען ער וואטסעפפט מיך פאר איך נישט קיין רעוו מיט זיך, עפעס איך ווייס ווען איך ווייס אז דער מר. אושינסקי ווארט מיך אפ פאר איך נישט, די די עשירים זוכן זיך אלץ ארויס פון א פאנדרעיזער.